yawo makadii makadii vateereri nevatsigiri vasolomoni kaporoma so vanhu vari kuda kuziva kuti anonzi solomoni kaporoma akatanga rini music aigara kupi akadzidza kupi eh, Solomon Kaporoma ndini wacho ndicho chekutanga. Kumashure taimboshandisa zita rekuti King Solomon patakatanga industry yekuimba. Musambo wandinoimba igospel. Solomon Kaporoma akakurira kumusha kunonzi kwaChiota, March East, Marondera. eh, ndakadzidza pachikoro chinonzi chisengeni secondary school ndopandakadzidza secondary yangu primary yangu ndakaidzidza pachikoro panonzi pachitanga zuva primary school kunova kumarondera march east Music ndakaitanga ndichiri mwana mudiki ndichiri kamukomana ndiri grade 3 ndipo pandakatanga kufarira zvemusic ndazo grade 4 ndipo pandakazokwanisa kupinda mukwaya yepachikoro asi ndakazotanga kutonetsa ndiri mukwaya imomo ndipo pandakabva ndatanga kunzi chiita kwaya master ndagrade 5 ndichitoimbisa chikoro chese paprimary ndakatozoitwa leader wemusic so ndomatangira andakaita music ndakakurira muchitendero ndainamata ndichienda kuchikoro saizvozvi ndichiimba saizvozvi mukukura kwangu kwose handitozive chinhu chinonzi fodya mukukura kwangu kwose handitozive chinhu chinonzi doro so kuenda kuchechi zvinhu zvakandipa kuti ndinyanye kuseparetana nezvinhu zvakawanda zvinoita vechidiki ndicho chinhu chakazoita kuti ndizotange kuimba music yegospel nekuda kwekuti Kuchuza nokufarira kwandakaita gospel yanga iri nyaya yekuti ndakanga ndiri munhu akakurira muchitendero asi muchitendero ichocho ndaingoteera vabereki nokuti ndiko kwavainamata e, ndakakura ndiri munhu anga ane discipline zvekuti waitotya kana kuita imwe misikanzwa so kuimba music kwandinoita kana kuti kwandaakuita ndinoimba music inonyanya kureva zvinhu zvinoitika kana kuti zvinhu zvakaitika nemamwe masituations anosangana nevanhu wakanyanya kuteerera music yandinoimba ine mamwe mashoko anogona kurwadza ine mamwe mashoko ezvinhu zvinoitika mukurarama kunoita vanhu so ndiri kuchikoro saizvozvo chinhu chandainyanya kufarira pachikoro ndaiita inonzi traditional dance ndiri kuprimary ndo zvakamba zvadzoka futi zvichiramba zvichindipa kuti ndichizoramba ndichiimba music igopinda mandiri nekuti ndiri kuchikoro ndiri kuprimary ndaiimba traditional dance ndaiimba music iri eh, makwaya ataiita kuchikoro ayaya saka traditional dance mainstrument andaifarira ndairidza ndairidza ngoma ngoma ndoyandairidza saka ndaiti ndichiridza ngoma ndichizvishaurira ndega ndaiimba ndiri ndega eh, ndiri kuchikoro saizvozvo saka ticha wangu akandidzidzisa music aindifarira zvakare ndiye munhu akazonyanya kundidzidzisa stereki panyaya yekuimba machunza ndinoshandisa yekuti ndakaimba ndichikwira ndoimba ndichidzika ndoimba nezvepakati nepakati saka iye ticha yeye ndiye munhu akanditraina music kusvikira zvakazongorambawo zviri mandiri makadi yenyu eh, inini ndinotiwa onai hanzvadzi yasolomoni eh, solomoni chandinofara paari munhu akaita shungu nechipo chiri paari ende munhu akatisimudzira mufamily yedu sekuti chipo ichi chagara chiri kuberekwa tikaberekwa nacho imba yese asi solomoni ndo munhu akawanikwa achita shungu nezvekuimba zvemusic imba yedu yese yedu inoitawo zvinhu zvekuimba asi kuti ah, vazhinji vanhu tongozvidzikisirawo asi akaramba kuti tidzikisirwewo akati zvese gensimudzo sefamily ndobvatana achitosimudzo akangoitawo semunhu ange zvaingoita nge majoks sematangira akangoitawo zvimwe tenge tumaumbwe umbwe tisingasanzwisisi tikazona aa ah, ah, mabhuradha edu atozoendera mberi nekuimba takutokwanisawo kuto taakutosapotwawo akutosapota akusapota oft family saka dangoti nomwari nechipo chakaitwa nasolomoni solomoni munhu akangokura achingoita zvemusic kubva kuchikoro aingoita music achiridza mbira chichi zvingori zvemusic airatidza kuti munhu akangokura ane chipo chekuda kutongoimba isusu hedu tinoimba tiri kumachechi aiwa kumachechi makatisvikira tiri kweri aiwa tiri macomrade takatozvarwa nacho asi kuti iye hake munhu akanyatsoti aiwa hazvifanire kuperera mumachechi ngatiratidzewo kuti mwari vakatizvarisa tine chipo munhu wekuti aifarira stereki achindidzidzisa music nekuti anga aona kuti mwana ane talent zvekuti ndaiti ndakabva kutraditional dance ndakabva kunoridza ngoma ndichizvishaurira ndega saka zvainakidza vanhu zvisingaite ndabva zvetraditional dance ndaiona futi ndakamirirwa kumusic ekukwaya ndindaimba tena ndichikunda vanhu vese pachikoro

Nzira ndaneta nokuringa, handina mufaro ini panounganidzwawo vana vevamwe. So ndiye munhu akanyanya kundidzidzisa music. Music ndakaitangira ndichiri kuchikoro. ndichiri mufana chaiye saka chinhu chekuti ndakaramba ndingori machiri ndingori machiri kusvikirawo ndazokura e, ndakura ndakange ndakutangawo kutsvaga kune mastudio ndakuzvinyorerawo masongs angu inina am a song writer ndinozvinyorera ndega music yese andinoimba macollaboration ose andinoita nevamwe vaimbi mabig artist kusanganisira First collaboration yandakaita ndakaita natete Docas Moyo tamirira mweya mutsvene. The second collaboration yandakaita Pastor Troy Mobande. Third collaboration yandakaita ndakaita nechikomana chepaZCC chinonzi Mebo anova Obert Chari. So kune mamwe macollaboration ari kuuya zvakare mamwe big artist. So ndakatanga kutsvaga kuti ndozviita sei but chinonyanya kuitika muindustry yekuimba kana uchinge wapindamo machallenges akawanda atinosangana nawo munhu anenge ane chipo munhu anenge ane shungu munhu anenge ane chido chekukura kwezita rake kana kuti aendewo pamusoro pane vamwe but machallenges anosangana nemaartist kana kuti maupcoming nyaya yaanotanga kusangana nayo inyaya yemashoko evanhu machallenges zvakare anosanganikanwa nawo munhu achipinda muindastry yekuimba chipo anenge anacho but chinhu chinonzi finance ndicho chokutanga mari chaiyo yakashayika pamunhu anenge ane chipo kana kuti anenge ane shungu dzekuti aende kure anongogumira mukuita purojekiti imwe chete asi chipo anenge anacho shungu anenge anadzo saka ndo mamwe machallenges zvakare anosangana nevaimbi neva vanenge vachatanga kungopinda muindustry ndokuti kupinda mustudio kunoda mari inoda kurecord kurekodwa chaiko kunoda mari mamwe maproducers anogona kukuchaja peawa kungopinda kwaunenge waita mustudio saka kana usina vanokusapota nefinance kana usina vanokubatsira e, mukati mekuimba kana kuti mukati mechipo unogona kugumira munzira pamwe pacho zvakare munhu anenge ane chipo but anogona kusangana nemashoko mashoko aanosangana nawo kune vamwe vane mashoko okuvaka vamwe vane mashoko ekuti munhu ngaaende mberi but vamwe vane mashoko okutogodora ekutoti iwewe wacho uri kuimba kana kuti wapinda muchinhu unogona kutodona usati watomboenda kana kure nekuda kwemashoko anogona kutaurwa nevanhu saka munyaya dzokuimba dzinotoda kutoti iwewe wacho Let's focus your talent chipo chawakapiwa naMwari ochimbomira zvokutarisa kuti nhingi ari kuti kudii panouya mashoko avanhu pane zvimwe zvaunotora zvinokubatsira zvisingakubatsire ngazvingodarike ngazvingopfuure saka mama machallenges anosangana nevaimbi vanenge vachangotanga kupinda muindastry Ndini baba vaSolomon Kaporoma. Eh, kukura kwake nokuberekwa kwake eh, ini ndoda kutaura kuti Solo achikura ndakuona kuti Solo akuziva munhu aifarira kuridza zvingoma ngoma so achigadzira zvimanenge zvairidza zvingoma ngoma Kubva ipapo takazoonawo achitorawo zvimwe zvimagaba achigadzirawo kuti aite magitare saka to achibva ipapo futi ah, pane imwe nguva yaakamboti rwarei zvekuti gumbo rake rakasvika pakumbotsveyama Eh, semunhu aifarira zvekunamata takanga tichinamata eh, kusvikirawo mwari amubatsira nokuti aingoti ndoda zvekunamata ah, vamwewo vachiti anode ah, tataenda naye amboendawo kwasekuru nhingi achiti aiwa kwete saka taikwira makomo tichinyengetera naye semwana aikura Ava kuchikorowo tikaona a ava kupinda mukuimba kuchikoro nokutamba ngoma ndozvimwe zvinhu zvaiita tikaona zvaari munhu akanga ava kuita zvekuti anga ava kuita zveugolkipa ekuchikoro saka ati kure kure futi zvokuti anga apedza chikoro akazomboita imwe pfungwa yekuda kuenda kuarmy ndobva atomboendavo kumwe kwaitrainewa waachienda kwaitrainewa but ndakazoona kuti adzokera zvemufield yokuimba ndobva ndaona ava kuita futi zvokuimba kumachechi kwaienda kumwe aidaidziwa huya kuno achiinda kunoimba no Haa baba ndazoimba kwakati ah, saka shamwari dzangu achiuya achitorwawo kusvikirawo tazoona ah, ava kuita zvokuimba ndo maonero atakazoita kuna solo insh. Makadii henyu varidzi vebasa Eh, ini ndine amai vasolo moni kaporoma solomoni kaporoma akaberekwa gore ra 1993 aberekwa solomoni akagara ari munhu mukukura make achingochema achingochema tikamboenda naye zvitaurwa nababa izvi kunono bishop ainzi kuunited faith apostolic takanogara naye two years three years three weeks Tagara naye three, three weeks bishop yaita kuti ah, mwana uyu pane chipo saka solomon akakura ari munhu airatidza ane chipo chakanga anacho chekuimba saka tiri kuchechi ikoko akatanga kungoimba solomon achingoimba achingoimba ah kuzosvika hako nani kuchikoro aenda ne kuchikoro solomon akamboimba achitiridza ngoma nezvembira navamuticha vainzi mazofa Ah, vakatomboita vachimboenda kumweya vachingohaiwa chidii vachidii ah, tikaona isu vabereki zvichitifadzawo semwana wakati akabereka soromoni akanga asina musikanzwa anga asingade zvekunetsana nevanhu kana zvekurwa kana muraini mataigara kuti unzwe nzi soromoni aita zvakati aa ah, ah. akanga ari mwana aigara netsika dzakanaka nanhasi neunhu hwake ndiwo anawo saka mwana anotifadza zvizhinji solomoni ende munhu akavimbika pabasa rake ende izvi zvinototifadza zvakanyanyisa kuti aa ah, ah, kutosimudzirwa mumusha medu kuti tane muimbi aiwa haisi takafara isu tinofarira zvekuti kunonzwa munzi muimbi unoona akasimudzira nyika yose ka saka nekuchechi akasimudzira zve achingoimba saka zvinhu zvatinonzwa kutenda nokufara uye ndinongoshuwira kuti dangosvika kana mukutorwa namwari akamira paunhu hwake hwaunawo asi achitsauke Mwana anotifadza pakurarama. Mwana anotifadza mukuita kwake and akandoda tachakati ndicho anotoita. Saka isu tinotenda nezvibasa riri kuitwa nani naSolomon. Ya so zita rangu ndinoramba ndichingotaura kuti ndini wacho Solomon Kaporoma. So nyaya imwe yandinayo kuma upcoming kusimbisana kuti tirege kuzokanganwa kwatakasimukira tirege zvakare kuzokanganwa vakatibatsira kuti tisimuke angava maproducer vangava vamwe vanotombokupa mari dzekombi vangava vamwe vanotombosacrifica kuti mumba make mu, munge mune nzara but achitombokubatsira kuti uende kunorekodha so vazhinji maupcoming akangorira nhasi anobva atokanganwa even naproducer akaitawo kuti aise effort yake yekuti nhasi asimuke vanobva vachitotanga kutoenda kune vanhu vaasina kubvira atombosimuka navo saka mamwe machallenges ekuti mama upcoming tinofanira kunyanya kupaongorora nekupaona panhu ipapo tisavarairwe inge tisazosiswe vanhu vatakatanga navo vane passion yekuti iwewe kana uri upcoming uende kure try by all means kuti munhu wawakatanga naye ramba unaye try by all means kuti munhu waunosacrifice naye mukati meindastry yekuimba inge unaye vamwe nhasi chaivo mungava kana mukereke anogona kutosapotwa kana kutosimudzwa anobva atokanganwa kunyange nechechi yacho mungava mufamily chaimo anogona kutosapotwa nana mukoma ana sekuru ana tsano kwaakatororera vatoona kuti munhu ane chipo anobva atovakanganwa futi kwaakarorera kwacho ikoko saka maupcoming tisazorivare kana kuzokanganwa kana kuzorasa vanhu vatakatanga navo maplatforms edu emasocial media solomon kaporoma youtube channel solomon kaporoma instagram solomon kaporoma music facebook page tinowanikwa ipapo kune zvakatowanda zvatakagonawo

ndiri kutokura enge ndichiri kutokura maprojects akawanda andiri kutarisira kuti dai ndagomaita zvose zviri muurongwa zvose zviri munzira mbichana mbichana ndiri kugadzira music ndiri kunyora music ndiri kutopinda mustudio enge ndinokuvimbisai nekukupromisai kuti ndiri kushanda inge ndinotarisira kuti muchandigamuchirawo zvose zvamunoda kundidzidzisa pandinotadza nepandiri kugona nepanoda kugadziriswa ndiudzei ndakasununguka kugamuchira nokutambira mashoko enyu ini ndoda kutora mukana wokukurudzira vamwe vaberekiwo vakaita sesiwo vabereki Kuti kazhinji zhinji kana vana vachikura mukaonawo vachibata zvavanenge vachibata umwe anobata waya achisunga sunga kureva kuti zviri kuratidza kuti arikuda kuita makanika kana kuti arikuda kuita electrician umwe anobata batawo mawaya waya achitsvakawo zvimatambo tambo Kana achitora shinda mushinda dzokusonesa bhutsu achigadzirisa tambo dzokuti aitise magitare, ndokurudzira hangu kuti kazhinji zhinji mukaziva zvinoda chipo chine mwana anochiratidza achikura anongotanga achiita zvaanenge achiita izvozvo mukazvivona mukazvinzwisisa zvinoda kuzvigamuchira nokuti ndoo chipo chaanenge akaiswa mumaoko ake naMwari. Saka ndingati ndiwo mashoko angu kuti vana e, ropafadzo yavo inobva paruono rwevabereki uye nokugamuchira kwavo sezvatakagamuchirawo solo Solomoni Kapoloma. Saka ndongotiwo nevamwewo ngatigamuchirei vana vedu e, vasimukewo vave maruva mukati menyika ndozvandokumikidzawo chiti amen neniwo ndipa kukurudziro vamwe vabereki kunyanya ana amai zvizhinji ana mai tikaona vana vachiita zvimwe zvinhu zvekuti pamwe anenge achitamba panze achitamba ngoma achinzii achinzii tinoonekwa tichatuka vana zvizhinji Asi tisadaro kutuka vana. Ngatitore mwana iye timunzwisise zvaari. Chakuti timboti chamupinda kuti aite kuti asunge waya kana kuti adrive motikari dzewaya dzedze dzinoitwa nevamwe chii asi ini isusu vamwe vabereki hatizvifunge saka ndikukurudzira kuti vabereka ukaona une mwana wako nhasi ari kuita zvekusunga waya achiita zvedriver mukuridzire nekuti ndochipo chiri chomaari chekuti apa mwana azozadriver pamwe ada kuzoitawo makanika zvataurwa nababa saka isi kuti vabereki kuridzirai vana zvipo zvavo musatuke vana kana kuvarambidza kana ariko bhora muregera achitamba bhora rake nokuti ndo zvipo zviri maari nokuzonzwa kunzi mwana wanhu ngaenda kunyika dzekudai iwe uti ko vangu asi iwo wako ndiwo unonge uchivatadzisa nekuti iwe unonge usingade chakanaka nekuti iwe kana uda chakanaka ita kuridzira vana vako kuti vana vaite zvakanakawo kana ari muimbi muregera muimbi vamwe vaimbi vemakwaya vanotodedzwa nyika dzakasiyana siyana saka tinoti vabereki ikuridzirai vana venyu utore mwana uve nerudo naye pakati pako zvakanyanyisa umba mwana wako ndiwe mubereki haumbirwe neimwe munhu anoumba mwana kuti aite zvakanaka ndiwe ende uchikuridzira vabereki kuti vana ngavaende kumachechi Kumachechi kunoitwa madhirama, kune zvakasiyana, kunodzidziswa, kunoenda kuchikoro. Saka vabereki isai vana kuzvikoro nekuchechi, ndozvandinokurudzirawo nemabasa avo anoita kuti vana kuridzirai vana zvakanaka nokuti nhasi mazuva anoti ane nyaya yekuti ah mweya wetsvina hakuna mweya wetsvina asi mweya wetsvina unobviswa neimwe vabereki vemunhu saka tiri kukumbira kuti vabereki kuridzirai vana venyu vagove vana ane unhu hwakanaka vagowumbawo nyika yedu yanhasi ino Nezita ramambo Jesu Kristu wedu weNazareth ndokusingaperi. Amen. Amen. Solomon Kaporoma. Ya, ndiri kuchikoro ndaifarira bhora. Bhora ndora ndainyanya kufarira. Inge ndaiwanzotamba pagate. Ndaive goalkeeper. Pamwe pacho ndombochinja ndomboiswa mukati but number yandaitamba manje. chikoro ndaitamba defense cb number 5 ya ndainyanya kufarira bhora stiri kunge kuchikoro kozoti chikafu chandinofarira kudya kana kuti chandakanyanya kukura ndichifarira kudya stereki ndaidya sadza rezviyo ya ndinorifarira zvisingaite sadza rezviyo nemazondo ya ndainyanya kumadya sterek eh, dzungu dzakakangwa ndozvifarira zvisingaiti nyimo dzinenge dzakabikwa nenyimo eh, dzinenge dziri nyoro dzimwe dzaidzi dzinenge dzichangobva muvhu